Милләтемнең иң зур хазинәсе, газизләрдән газиз, ана теле. Һәм шул телен җуймый саклаучылар, фәкать шулар сау, сәламәт, тере. Язучы булыр өчен, мөгаен, э, беренче чиратта бала чактан ниндидер әдәби мөхит туу, әдәби мөхиттә кайнау кирәктер инде ул. Э, ул әдәби китаплар уку, өйдә татар матбугаты, татар әдәбияты булса, кечкенәдән әдәби әсәрләр, хикәяләр, шигырьләр, Әкиятләр укып үстерелә икән инде бала, ул барыбер дә шул әдәбиятка ничектер уңай мөнәсәбәт белән тәрбияләнә һәм үзенең дә шул укыган геройларны үстереп, ничектер шушы өлкәдә үзен табасы, үзенең дә әдәби геройлар белән нәрсәдер эшләп карыйсы, үзенең образларын тудырасы килә күңелендә. Мин үзем Казан җегете.

үзенә күрә юл күрсәтүләре белән дә ничектер үземне шигърият, журналистика өлкәсендә табырга тырыштым. Әлбәттә инде, әүвәлге остазым диеп әйтер идем мин үземнең әбиемне, ул үзе дә яшьли шигырьләр яза торган булган, аның инде теге алай язып, каядыр басылганы түгел, ул инде үзе өчен язган шигырьләр, ләкин ул миңа ничектер, э, ул күп укый иде, белемле кеше иде шулкадәр. Әби дә, бабай да дигәндәй, алар бабай инде гомумән Такташ шигырьләрен, Лермонтов шигырьләрен яттан сөйли торган иде. Алар икесе дә күпмедер дәрәҗәдә менә шул минем әдәбиятка килүдә үзләренең йогынтысын ясаган кешеләр. Язган шигырьләрен камилләштереп бетерергә редакцияләр өчен өстәл булу кирәк әйбер, ләкин болай Шигырь язу өчен өстәлнең гомумән кирәге юк, чөнки шигырь теләсә кайсы вакытта, теләсә кайсы урында э, күңелгә килә һәм шул вакытта аны тиз арада отып алу, язып кую мөһим. Мин, мәсәлән, бүгенге көндә һәрберебез шикелле диярлек инде кесәдә телефон йөртә. Э, миңа шулай җайлырак. Аның теге заметки дигән нәрсәләре бар бит инде, шул заметкаларга мин инде үзем Шигырьләремне кая гына булуыма карамастан, кесәмнән телефонны чыгарам да шушында язып куям. Еш кына ул автобуста барганда булырга мөмкин, автобус белән өйдән эшкә барганда, эштән өйгә кайтканда, Әле менә бу, бу елны авылга кайткан идем. Гомумән, бәрәңге бакчасында чүп утаганда кесәдән телефонны алдым да, шунда яза башладым. Э, башка килә тора, үз эшемне эшли торам, кире ниндидер юллар башка килгән саен телефонны алам да, теркәп барам. Бик импульсив нәрсә шигырь. Ул теләсә кайсы вакытта, теләсә кайчан сине китереп тотып алырга мөмкин. Шушы вакытта син Мөмкинчелек табып, үзеңнең күңелдә туган шул сурәтләреңне, хисләреңне кәгазьгә төшереп куймасаң, яки инде каядыр планшетыңа ниндидер бер электрон форматка бу кая да булса теркәмәсәң, ул инде берәр сәгатьтән монда башка нәрсәгә игътибарын юнәлгәннән соң кире искә төшмәскә мөмкин, гомумән онытылырга мөмкин. Ә шушы бер өлешен булса да язып куйсаң, теге күңелгә килгән кадәр өлешен, аны соңыннан кабат шушыны карап, илһамланып, өстәп, язып, зурайтып бетерергә дә була. Һәр шагыйрьдә, мөгаен, була торгандыр шигырьләрнең черновик вариантына дип әйтик инде. Мәсәлән, кайсыдыр шигырьләр башланган, тәмамланмаган, алып куелган, каядыр. Кайчан да булса бер язылып бетәр дип. Дөрес, әлбәттә, ул бер яза башлагач, инде язып бетерәсе килә аны. Э, шунда ук язып бетерсәң, ул әйбәтрәк, ахырдан барыберсен теләгәнчә үк булып бетмәскә мөмкин. Ләкин кай вакытларда шул элек каядыр куелган шигырьләрне дә карап, укып, үзенчә кабат редакцияләп, Шигырь дәрәҗәсенә китереп җибәрү мөмкин. Беренчесе аның табигый талант белән сиңа килгән булса, икенчесен инде эшләп бетерү, эшкәртеп бетерү, алсы инде э, шул шигърияттә һәм бу редактурада булган тәҗрибә күпмедер ярдәм итә камилләштереп бетерер өчен. Чөнки Беренчел вариант күп очракта әле ул камил вариант дигән сүз түгел, ул шактый үзгәртелергә мөмкин соңыннан, өстәп язылырга мөмкин, юллар алыштырылырга. Э, образлар э, ниндидер бик үк ах итерлек булмаган урыннарын син аның көчлерәк образлар белән тулыландырырга мөмкинсең. Беренчесе, язудан бигрәк укырга иренмәү, укыганда сайлап укый белү. Теләсә нәрсә укырга була, ләкин э, ниндидер үзеңнең китап укуда зәвыгыңны тудыру, зәвыгыңны булдыру һәм үзең үзе үзеңә фильтр куя белү, нәрсә укырга кирәк, нәрсә сиңа файда итер иде дигән. нидән чыгып. Һәм заман сулышын тоя белү, заман сулышын тоярга өйрәнү, бүгенге көн белән яшәп, киләчәк турында уйлау һәм үткәнеңе күз аллау, карау. Кем булганбыз, кембез һәм кем булачакбыз, кая юнәләбез? Менә шул сорауларга җавап эзләү. Беренче чиратта шул мәхәббәттер инде чыннан да, мәхәббәтнең төрле формалары. Дөресрәге, мәхәббәт һәм нәфрәт. Мәхәббәт һәм нәфрәтнең төрле формалары синең күңелеңә тәэсир ителеше шигырь тууның төп нигезе булып торадыр. Иң көчле хисләр шушылар инде. Минем үзем дә беренче китапта, мәсәлән, мәхәббәт темасына язылган шигырьләр шактый күп иде. Шул вакытта инде юмор шигырьләре һәм э, милли, дини тематикага язылган шигырьләр дә урын алды. Казан утларында менә теге 60-нчы, 70-нче елларны карасак, хәтта 50-нче елларны э, Шигърияткә дә, прозага да нигездә барыбер яшьләр килгән, шушы яшьләрне чыгарганнар. Гәрчә анда Олпат журнал буларак инде, әлбәттә, беренче чират өлкәннәр, шактый олы яшьтәге кешеләрнең әсәрләре басылып барган. Ләкин яшьләр яшь булып килгәннәр, прозага да, шигърияткә дә. Мәсәлән, Фаил Шәфигуллинники жанр белән дә сразу Нидән үк теге, башлап җибәргәндә үк ике жанрда да оста язып килеп кергән. Гәрчә соңыннан күбрәк шигърият түгел, ә прозаик буларак китсә дә. Кем кемгә ничек бирелә, шушылардан да киләдер инде ул. Менә, мәсәлән, э, без бер буын бит инде, Ландыш Әбүдәрова, Рөстәм Галиуллин, мин, мәсәлән, бер редакциядә эшлибез. Ландыш белән Рөстәм икесе дә прозаиклар, алар инде әдәбиятка шул прозаик буларак килделәр баштан ук. Һәм Шактый яшьли килгән кешеләр, нәкъ прозаик булып. Ә бар, мәсәлән, безнең инде мәрхүм Зәки Зәйнуллин, ул инде гомере буе хәрби кеше булып эшләгән, һәм шактый олыгайгач, инде пенсияне яшенә чыккач дип әйтик, үзенең хикәяләрен, повестьларын яза башлаган һәм шактый уңышлы гына язып, шактый гына китаплар чыгарып калдырырга өлгерде үзенең Соңгы гомерен иҗатка багышлап, Рүзәл Мөхәммәтшин да әдәбиятка әүвәл шагыйрь буларак килеп керде, ләкин күпмедер шигырьләр язганнан соң, ул бүген дә, әлбәттә, шигырьләр яза, сирәгрәк яза, без инде аның күбрәк язганын теләр идек, мәсәлән, күрергә теләр идек, ул бик э, үзенчәлекле, кызык шагыйрьләрнең берсе. Һәр шагыйрь үзе өчен үзе бу сорауга җавап бирә торгандыр инде. Ләкин төп вазифа, мөгаен, Ул үз чорының ел язмачысы булу тор... булу дип уйлыйм мин. Аларның кайберләре күпмедер дәрәҗәдә инде кайбер башка матбугатларда да чыккан булуы ихтимал, каядыр теге инде шактый язып та әле казаныкларына эләгә алмаган кешеләр булуы ихтимал. Шулай ук бөтенләй өр-яңа үзебез өчен дә каядыр интернетта гына язып яткан кемнәрдер шулай ук тавып Бирү ниләре була. Аннан соң теге яшь дигәчтән дә яңа иҗат итә башлаган яки иҗат итеп тә моңа кадәр бик чыкмаган, инде урта буынга кергән шәхесләрне дә шулай ук яшьләр иҗаты буларак дип, яшьләр иҗаты түгел инде, ә менә яңа исем буларак тәкъдим итү очраклары бар. Чөнки язучы буларак, әйе, ул биредә яшь буларак. Ләкин бигрәк тә шигърият мәсьәләсендә шунсы бар инде, шигырь ул нигездә яшьләр иҗаты, ул шигырь яшьләр жанры. Ул мин теге опат шагыйрьләребез язмый диеп әйтүем түгел, ләкин инде олыгаеп әдәбиятка килеп шигырь язу бигүк Дөрес нәрсә түгел. Проза өлкәсенә әле ул килергә була, анда теге тормыш тәҗрибәсе кирәк. Ниндидер бер тенденция бар, мәсәлән, бүгенге көндә э, стиль ягыннан ничектер э, элек тә булган нәрсәдер инде ул мәктәп дигән әйбер бар бит инде. Мәсәлән, Йолдыз Миңнуллина мәктәбе дип әйтик инде, Лилия Гыйбадуллина мәктәбе, Луиза Янсуар мәктәбе яки э, бу әле яшьләрне генә әйткән очракта инде. Яшьләр яшьләрне укып Шулардан илһам алып язалар чөнки. Анда Эльмира Җәлилова мәктәбе, менә бүгенге көндә шактый килгән әйберләр дә мин Эльмира, Эльмира Җәлиловага ошатып язуны тоям. Элегрәк инде менә Йылдызга яз, ошатып язырга тырышу тенденциясе бар иде, күзәтелә иде. Болай бүгенге көндә менә Лилия Гыйбадуллинага ошарга тырышып язган яшь шагыйрәләр дә бар. Ә былай ир-атмы, хатын-кызмы дигән мәсьәләдә бөтен кешенең дә шигырен алай аңлап булмый. Кайвакыт ир-ат шагыйрьдән дә бик каты хатын-кыз сыман язылган шигырь килеп керергә мөмкин. Ә кайвакыт киресенчә хатын-кыздан артык ирләрчә язылган шигырь килеп керергә мөмкин. Мин, мәсәлән, үземнең каналны, мәсәлән, Телеграмда әле бер елда булмады булдырганыма ниләр инде, ВКонтакте кебек анда төрле социаль челтәрләрдә, әлбәттә, иртәрәк башлаган идем ул эшне. Бер ара шулай куйгаласам да, соңрак күпмедер Уйланып да куймыйчарак торып, баштан матбугатта каядыр шул шигырьләремнең басылганын көтеп, шунда басылгач кына куярга да күнеккән идем. Матбугатта әле кем качан ничек укый әле, ул бүгенге көндә бит инде тиражы да бәләкәй, әле теге язылучылары да ул кадәр күп дип әйтеп булмый. Ә, социаль челтәрләр аша сине күпкә зуррак аудитория белергә мөмкин, үзеңнең шул язылучыларың күпме булуыннан бәйле рәвештә инде. Ләкин шул ук вакытта теге коммерция ягыннан карасаң, мәсәл өчен, мисал өчен, синең ул анда социаль челтәргә шигыреңне кую әллә нәрсә бирмәскә дә мөмкин. Әлбәттә инде шул ук социаль челтәр аша күреп, ниндә булса композитор көй язып, теге ниндер сиңа файдалы булган тәкъдимнәр булмаса, дип әйтик, моның файдасы әллә нәрсә зур түгел. Гәрчә Бүгенге матбугатта шулай ук бигрәк тә шигырь өчен беле инде каләм хакы юк дәрәҗәсендә булуга карамастан. Ну, юк дәрәҗәсендә булса да, ул бит әле ансаны барыбер күпмедер дәрәҗәдә бар. Теге синең социаль челтәреңдә генә түгел дә, конкрет инде ниндидер редакторлар караган дигән сүз ул шигырьне. Ул инде чынында ташка басылган, ул тарихка кереп калган дигән сүз. Э, чөнки газет журналлар барыбер нәрсә әйтсәк тә ул инде э, кемнеңдер блогы гына түгел ә теркәлеп бара торган документ минем мәсәлән үземнең иҗатка иң хәерхафлы журналларның берсе идел журналы булды минем үзем Теләп, кайчандыр шигырь китәргәнне генә көтеп ятмыйлар иде, теге шигырь язганны белгәч, елга ким дигәндә бер тапкыр шигырьләрне сорап та алалар иде. Аннан соң инде минем үземнең шигъри тәрҗемәләр проекты белән дә чыккан булды һәм шактый хупланылып, э, бик күп кенә рус теленнән булсын, төрле төрки халыклардан булсын шигъри тәрҗемәләрен әүвәл Идел журналында дөнья күрде. Казан утларында тәүге басылып чыккан шигырьләремнең берсе, анда инде өчме-дүртме генә шигырь басылган иде, шуның арасында берсе Казан суның суы кимегән дигән шигырь бар иде. Ул шул 2005 елларда микән язылган шигырь. Ул вакытта никтер Казансу ярында чыннан да Ленин дамбасы төпләреннән шактый саегып, бушап калган иде. Ни өчендер, ни сәбәпледер Казан, Казан суны бөтенләй белән диярлек агызганнар иде. Менә шушы яр буенда йөреп, мин инде бер шигырь яздым. Мөгаен Казан утларына икенче мәртәбә талпынып каравым булгандыр шигырьләр китереп, беренчесендә инде мине матур гына озатканнар иде. Бу шигырь визит карточкасы булып бүгенге көнгә кадәр йөри. Кая гына барсам да, мин иң яраткан биш-алты шигыремне сөйләргә икән, шушыларның арасыннан берсен шуны сөйлим. Ничә гасыр ярларына тулып, сабыр гына аккан Казансу кечерәеп калган, суы кимеп. Чикләре тар, бик тар, ямансу. Чуерланган кирмән ташын юып, төпкеленә серен сеңдергән тарихыбыз ачылсынга дипме? Казан суның суы кимегән. Яшьләргә әүвәл классик әдәбиятны укырга, Бүгенге шигъриятне күзәтеп барыр өчен һәм аңлар өчен шул әдәби журналларны укырга һәм үз яшьтәшләрен укырга кирәк. Чөнки бер буын шагыйрьләр үскән вакытта алар бер-берсенең иҗатын укып, анализлап, бер-берсен үсендерәләр. Менә бу шул көндәшлек өчен дә кирәк һәм улай үрнәк